CBN a rak zotu nan dihlak tein nan kut kan in tlaih hna. Kum thong ni le kum kul le kum thum, April ni thum, zanlei sumlaang pali tiang thong kan hlet khawhmi kan rak chim lai. Matupi Palawa lamcung kahdohnak ah sac ralkap lei sawm nga le pahnih kan thah khawh cang hna tiah CDF Matupi nih an thanh. Chin ramkulh Matupi Palawa lam cungah a ummi Tebawi sakhan ah eidin a rak chapmi sac ralkap motor pathum cu voi tampi an kah hna i sac ralkap lei sawmnga le pahnih an thi cang i motor pakhat kan hrawk khawh tiah CDF Matupi nih an thanh. March ni kul ah Matupi inn tebuai sakhan ah eidin chap dingin sac ralkap sa le sawmnga hrawng nih an i citmi mawṭaw pathum cu March ni kul thawk in CDF Matupi phufan nih an kah hna. March kul le sarih chun i Matupi Palawa lamcung mengtung kul le khat ah zanriah a chuang liomi sac ralkap pawl an kah hna i hleihnih an thi, tam an i hliam tiah an thanh. March kul le kua zongah mengtong kul le hnih ah bomb rap an puahhnawh ṭhan hna i ke hleihnih ngei motor lamthlang ah a tla i CDF-Matupi nih an khangbeh. March kul le kua i bomb rap an puahhnawh hna lioah ke hleihnih ngei motor a rawk lawng si loin as-e-si ralkap panga an thi tiah an langhter. Cuni zanlei ah Kala khua kahdohnak voikhat, Kala khua luhnak ah voikhat bomb rap kan puah hnawh hna i sac ralkap hleithum an thi tiah an thanh. Cu bantuk in March sawmthum le khat zinglei ah Kala khua ah kahdohnak a chuak ṭhan i sac ralkap pathum an thi tiah an langhter. Cucaah sac ralkap pawl nih mipi in pakua an khangh tiah theih a si. sac ralkap pawl khamh le doh rih an hau caah hriam bawmhnak kan herh rih ko tiah CDF Matupi nih bawmhhalnak zong an langhter chih. sac ralkap he naihniam in a ummi ZRO ZRA nih an sakhan an chuahtak. Chin ramkulh Tidim peng chungah zomi hriamtlai phu ZRO ZRA nih April nihnih ah an sakhan hmemi pakhat an chuahtak tiah Chin ralkap CNF CNA in chimphuannak nawlngeitu Salai Hteni nih a chim. Barkei-Fo hmunhma chungah sac ralkap he naihniam in a ummi ZRA ZRO phu he April nikhat ah kahdohnak a chuah hnu April nihnih ah an sakhan an kaltak. An umnak sakhan cu kan kah nain kanmah lak hau loin an rak chuahtak cang, tiah Salai Thanni nih a chim. ZRO le CNA tal in Chin hriamtlai phufonh kar March ni kul le ni thum in kaphnih kar kahdohnak a chuak. Cu kahdohnak chung ahcun ZRO ZRA lei in pahnih an thi. Meithal zunhnih le kuanfang Chin ralkap nih an lak khawh. An i tlaihmi meithal hi MA3 meithal an si. MA3 meithal hi sac ralkap nih an hmanmi hriam a si tiah Salai Thani nih cun a chim. CNA le hmunkip um Chin hriamtlai phu i fonhtomnak CJDC nih ZRO ZRE phu cu sac ralkap he hmunkhat rianṭuanṭi a si pinah CJDC chungtel hriamtlai phu a dohtu an si caah sac ralkap phu ah ruah nan si tiah CJDC nih an thanh. Monywa khuachung kahdohnak ah sac ralkap pali an thi. Sakae Ramthen, Monywa khuachung, Myawadi Bank le Economic Bank hmai ah security a lami sac ralkap hna cu kah an ton caah pali an thi tiah Monywa peng Phalapha in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. April nihnih zinglei sawmlam panga le sawmnga le pathum hrawngah Mungyoa khuachung Myawadi Bank le Economic Bank hmaiah himnak ding caah ralvengtu sac ralkap hna cu tualchung hriamtlai phu nih an kahdoh hna caah sac ralkap pali an thi tiah theih a si. April nihnih zinglei ah kan kahdoh hna. sac ralkap pali an thi. Kanmah lei in mawtaw pakhat kan sung tiah Mongyua peng Palapha phu hruaitu pakhat nih a chim. sac ralkap hna cu Mongyua peng tualchung hriamtlai Palapha le Mongyua pengkomh battalion tutu Nasu phu fonh nih an kahdoh hna tiah theih a si. Kahdohnak a chuah ruangah Kalemyo chaklei in tualchungmi thong thum tluk ral an hrial. Sagaing ramṭhen Kalemyo chaklei ah March ni sawmthum in April nihnih tiang kahdohnak a fah caah tualchungmi thong sawmthum renglo ralhrial dirhmun an phan tiah theih a si. Kalymyo peng, Pindaw-u khua cu sac ralkap nih April nihnih zinglei ah helicopter pahnih in an kah caah tualchung mipi cu an zam dih, tiah UNO Upper Chindown Region, UCR, sin in theih a si.

Aung Yuh, Pyidawta, Yazacu le Sikyi khua in tualchungmi thong sawmthum reng lo cu a himnak hmun ah ral an hrial hna tiah theih a si. March sawmthum le khat ni kahdohnak ah hliamhma tuarmi sac ralkap pahnih cu an hawile nih an kaltak hna. Tualchung hriamtlai phu nih hliamhma tuar sac ralkap pahnih cu ṭha tein an thlopbul ko hna nain an hliamhma a fak caah an nunnak a liam tiah UNO Upper Chindown Region UCR sin in theih a si. Pale peng kahdohnak ah sac ralkap pahnih an thi pinah meithal zun hnih an lakpiak hna. sac ralkap kut in tualchungmi pathum hliamhma an tuar. Sagaing ramṭhen, Pale peng, Mokeng khuapaung ah nizan April nihnih chunhnu ah kahdohnak a chuak i sac ralkap pahnih an thi. An meithal zunhnih zong kan lakpiak hna tiah Pale PDF nih an langhter. Cupinah Pale peng Gotanni khuapawng ah PDF bantuk in chekhlatnak a tuahtu Asahi ralkap nih tualchungmi mawtaw pakhat cu a ruang um loin Asahi ralkap nih an kah caah tualchungmi pathum hliamhma an pu tiah theih a si. April nihnih zing sullam pahra le kul hrawngah Pale peng Poktan ni khuapaung lam cungah kei ngaktu sac ralkap nih tualchungmi mawtaw cu June sawmthum leng an kah caah tualchungmi pathum hliamhma an pu tiah theih a si. Bilin pengah sac ralkap BGF le KNLA kar kahdohnak ah BGF paruk an thi. KU-Pryk-1 hmunram Bilin peng ah sac ralkap sentari cawng le raltuk bawmh ding in a kalmi BGF motor kan kah caah BGF paruk an thi tiah KNLA commander nih a chim. April nihni zinglei ah sac motor hmunhimnak a latu sac ralkap cu KNLA nih an kah hna. Bilin in Bawmtu BGF ralkap motor zong bomb in kan puahhnawh hna caah paruk an thi tiah KNLA commander nih cun a chim. April nihnih ah Bilin peng ah sac ralkap sentari cawngtu le an motor cu KNLA battalion tu nih an kah hna caah sac ralkap pahnih an thi i pathum hliamhma an pu tiah Selwyn Press nih an langhter. Cu hnuah Ceihduh in Tathong lei ah a kalmi sac ralkap motor pariat cu Daungyat pawng ah KNLA tangti phu nih an kah ṭhan caah pariat an thi i panga hliamhma an tuar tiah theih a si. Shwebu sianginn um sac ralkap le PDF kar kahdohnak ah sac ralkap paruk an thi. PDF pahnih nunnak a liam. Sakaing Ramthen, Shwebu sianginn luhnak kei ah umun a kuarmi sac ralkap cu PDF nih an kah hna caah sac ralkap paruk an thi. Tualchung hriamtlai PDF pahnih an nunnak a liam tiah Burma Ranger phu in Chimphuannak nawlngeitu nih cun a chim. Shwebu sianginn lunak kei ah umhmun a khuar i tualcung mipi lam aa chok mi hna sin ah hramhram in phaisa haltu sac ralkap hna cu April nihnih zanlei sawmlam pathum hrawng ah tualchung hriamtlai phu nih an kahdoh hna caah kaphnih kar kahdohnak a chuak. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap paruk an thi. Kahdohnak ngol a si hnu PDF nu an kir hnu ah sac ralkap nih an kah than hna caah PDF chungtel pahnih an nunnak a liam tiah theih a si. Sianginn ah ummuan a kuarmi sac ralkap hna cu Burma Ringjai Shwe Bu, Shwe Tota Local Pakha Pha, Shwe Bu Dawin, PLA, Acts for LPDF Shwe Bu le People Revolution Front phu fon nih an kahdoh hna. CBN a zohtu a ngaitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.